Hello guys welcome back to queen vi bo mesa ba papia te cu vi ya tu sabe mami so the diva universe all are there baby so den video di awe nos be papia manera Mi tata mane bes ta papia con friend di mi, anto e tata puntra mi mane advice mane ke ta cansa di mane atrae mane e gainan ki anto cu e kier cuminsa atrae otro tipo di hombernan. Awe e cheki ta un checo sa di mi historia na Aruba pasobra el a traha cu mi anto ra el a letterlijk wak mi hanja tur e cosnan cu mi tata kier. Anto mi kier a share cu bosnan con a logra haci esaki mane specialmente den relacionnan mane cu homber. Unda un dje kosan ku promé mi kier a share ku bos tanta mané e importansia di mané move ku strategia. Tur kos ku bo hasi mester ta strategic. Anto bra mané no mané tin par di kosnan nan ta strategic asta inkonsiente. Dus Kiko mi ke men ke sei ta mane e hopi kos ku ami tau ta hasi mi no tau ta sa ku mane mi tau ta moviendo ku strategia, pero e tau ta pa mi lokual ku tau ta sinti hopi logis pa hasi. Un dje kosnan ta mane ora un vorbel ta mane ora ku gainan tau ta kumpra mane tas di Louis Vuitton ku Gucci ku tur esei pa mi mane regalo. E tau ta great en nice, pero ami no tau ta interesa den designer, ami no tau ta interesa den mane tin kosnan karo, mi nunka tau ta tin e tipo di interes ei. Pero tampoko mi no tabata nenga nan bisanan mane no mi no kier esei of zo. Mi tabata laga nan duna mi, anda ora ku nan tabata duna mi deseas di pari sima mi tabata bende e tas of bende e artikulo. Anto saka esei. Dus ora kon mi a yega pa gainan kumpra kosnan pa mi of regala mi kosnan ta E promé kos ku bo tin ku manera realisá i apliká ta man'é, bo mester sa bo balor. Man'é, Ora mi ta papiando di bo mester sa bo balor ta man'é no don't go around anto bo ta bisa oh I am valuable. Nobody is gonna believe that. Pero bo mester feel valuable. Bo mester feel manera cu bo ta un hende balioso. Bo mester feel manera cu bo ta un hende importante. Bo mester feel manera cu bo merece di tin e cosnan cu bo ta desea. Anto e no ta cos di manera think about it pasobra hopi cos cu mi ta wak online pa hende nan ta nan ta nan ta manera bisa e cosnan aki of nan ta manera nan nan nan ta pensa e cosnan aki. pero nan no ta embodied, nan no nan no tin e energy, mane e no ta un cos cu mi ta bisa mane ay ay mi ta bunita an ta racla, no, mi tin cu feel mane mi tin cu mane mi ta bunita, mi tin cu sa di paden cu mi ta bunita, dus mesun cos e ta conta mane si bo ta un chek cu bo kier pagai nan haci cosnan pa bo, si bo ta un chek cu bo kier pagai nan cumpra cosnan pa bo, bo tin cu sinti mane bo merece pa tin esey. Anto bo tin cu crea e feeling eynan den bo mes. Anto esey ta un parti hopi importante di e proceso kinan. Pasobra niun guy, trust me, niun guy no ta gusta pa un chick pull up riba djente e chick bisey, Ahn na, mi ta, mi ta bal mas ke esey. E guy ta bay wak bo mane bo no ta parce mane cu bo ta bal mas ke esey. Pastora tur cos ta energy, tur cos ta feeling. Dus ora bo tin cu crea e feeling eynan den bo. Anto tin diferente metodonan cu bo cu haci pa crea e feeling nan ki. Anto esey ta un dje cosnan cu ami mester a personalmente go through ta pastora mane ami tabata tabata tin un tempo den mi bida mi tabata. Mi ta ta look beautiful pero mi no ta ta feel beautiful. Anto p'esei mi nunka ta ta haña e gainan ku mi kier. Mi ta ta eigelijk atrai e gainan ku no por hasi nada pa mi. Pasobra mi no ta ta feel e manera ku mi ta ta pensa. Anto un dje kosnan ku bo por hasi pa kambia esei ta manera journaling. Pasobra kiko ta pasa ta manera hopi di nos tin manera inseguridat òf nos tin manera e idea kinan di kiko ta konsiderá bunita, kiko ta konsiderá Beyesa pastora hopi bes capitalism of no bo por bisa capitalism pero patriarchy society tin manera un beauty standard anto hopi bes nos ta manera sinti manera cu nos no ta bali la pena of cu nos no ta worth it pasobra nos no ta cay bou di e quote unquote beauty standard. Pero, bo tin cu realisa cu esey ta e beauty standard di e mundu. Esey no ta bo beauty standard. Abo por crea bo beauty standard. Anto un di e cosnan cu bo por cuminsa haci pa haci pa cambia e coki den bo mes ta, wak bo mes den spil, letterlijk, coy un spil, no tin un spil ober aki? No, mi por usa mi telefon. Coy un telefon of coy un spil, wak bo mes Anto lo echt mane go gays den bo mes mane gays wak den bo wowonan wak deep den bo wowonan keda wak te ora ku bo ta sinti ku bo ta wak bo alma te ora ku bo ta sinti ku bo ta wak bo ta beza ta wak e kos di mas profundo ku tin den bo mes anto ora bo ta innan ora bo ta gays den bo gazing so much den bo mes bo ta waking bo mes so deeply einan bo ta kuminsa bisa bo mes. I am beautiful I am gorgeous I am sexy I am amazing Anto all of that Anto tur dia tur dia bo tin ku apliká e koki Mane e koki no ta un kos ku bo ta bai hasi djis un dos tres bia hantu that's it E koki ta un kos ku e ta un ritual bo tin ku apliká e koki tur frikin dia Anto di kiko bo ta bezig ta hasi ta esei ta lokual ku hendenan ta yama mirror work. So, einan bo ta indirektamente bezig ta kambia bo subconscious na aseptá i realisá ku di bera bo ta bunita, ku di bera bo ta confident, ku di bera bo ta tur e kosnan ku bo ta desea di ta. Antora, esei ta un di e metodonan ku bo por usa pa kuminsá build bo confidence, pasobra al final di dia, si bo no ta sinti e beyesa ei den bo mes, Bo no ta bai ta bunita i bo no ta bai atrae e kosnan ku bo kier. Pasobra tur kos ta kuminsá na kon bo ta sinti di paden. Bo por tin e bèst makeup, bo por tin e bèst hair, bo por tin e bèst look, bo por hasi tur e fucking surgerynan ku bo kier na e mundu aki, pero si bo no ta sinti bunita di paden, nada di esei no ta bai yuda. Pasobra ta bai yega momentunan i ta bai tin momentunan ku hendenan ta bai bisa bo, Ah, bo no ta bunita. Bo no ta all that. Anto ara kiko bo ta bai hasi? Kiko bo ta bai hasi? E ta bai bolbe crush bo insecurity, e ta bai bolbe crush bo confidence. Pero ora cu bo a train bo subconscious dor di hasi e mirror workingnan, por tin shen cincuenta hende dilanti bo bisa bo cu bo ta mahoz y bo no ta give a fuck, paso bo conscious, bo subconscious, sa cu esey no ta berdad, e sa cu esey no ta berdad. Anto ora

ku mi. Ntoro e ta so crazy pasobra tawata e mesun hòmbernan ku tawata mane trata mi indiferente, pero ora ku mi a kuminsá apliká e método ki mane den tres, kuatro siman, m'a ripará ku tur e hòmbernan ki a kambia. Ntoro dikon nan a kambia? Paso ami a kambia. Paso mi mi e parti interno a kambia. Dus esei ta hopi importante pa bo kuminsá apliká i hasi pa asina bo krea e confidence ei den bo mes, manera mi mester pa bo deep liwa bo mes den den bo wowonan, gewoon letterlijk dilanti un spiel. E ta asina erg pa mi ku awor aki ami ta hasi'e tur dia. Tur dia ku mi ta bisita hasi mi makeup mi ta letterlijk look at the mirror and I'm like, girl, look at you baby, you gorgeous, you amazing, you flawless. Manera bo sa, mi ta get hasta excited. Anto kada rato ku mi wak un spiel, mi ta mi ta bisa mi nei, hey gorgeous, Hey beautiful, cosnan asina, pasobra al final di dia si ami no sinti esey den mi mes, si ami no crea e feeling eynan, niun hende no ta bai haci'e pa mi. Dus era e ta bai na mane pasobra wak mi ta wak chicnan asina bunita, asina like tonti cara, tonti body, bo sa, amazing. Anto despues mi ta, despues mi ta wak e gainan cu nan ta cunento mi ta mane, Girl what is going on? Y ta paso al final di dia bo por fake it antora e ta bay work pero ta bay yega un momento cu faking it is not enough bo ta bay tin mester mas ke esey bo ta bay tin mester ta rooted deeply den dje Anto pa bo ta rooted deeply den dje ta mirror work. Esei ta e mihó kos ku bo por hasi pa krea confident anto e ta un dje kosnan di mas fásil pasobra si bo ta un cheku tur dia bo ta hasi bo make up tur dia bo ta get dressed tur dia bo ta get ready e mihó kos ku bo por hasi ta ei promé sinku minütnan promé ku bo kuminsá get ready letterlik look at yourself anto hon letterlik stare mane keda wak bo mes den bo wowote ora ku bo ta sinti ku bo ta deep den bo wowonan te ora ku bo ta sinti ku bo ta besa ta wak bo alma, anto el a ripití tur e kosnan ku bo ta desea di ta, ripití kon bunita bo ta, ripití kon kon amazing, gorgeous, sexy, beautiful, hot, whatever it is ku bo ta desea di ta, ripití tur esei. Anto ra hasi esei tur dia te ora ku bo ta ègt sinti e confidence ei ta bin di paden. Anto ora e kuminsá manera bin di paden, bo ta bai wak kon tur e hendenan rònt di bo ta kambia. Mane e ta asina erg cu tin dianan mi ta hacié mane extra, anto mane mi amiganan ta mane bisa mi mane, Oh my God, bo make-up awe ta mustra asina bunita, bo ta echt mustra bunita awe. Anto ami ta mane, Mi mi make-up ta mesun cos cu tur e otro dianan, pero e nan por ta wak e effect di energy, mane con pasobra di paden ma ma work on that e ta ilumina di pafo. Dus, esei ta un kos ku mi kier a share ku bosnan, pasobra e koki ta hopi importante ora ta yega na e tipo di hòmbernan ku bo ke atraé. Anto no solamente esei, pero kon bo kier pa e mundu trata bo. E mundu ta bai trata bo solamente manera ku bo ta sinti di bo mes. So, si bo no ta sinti great di bo mes, bo no ta sinti bunita, bo no ta sinti sexy, bo no ta sinti hot, bo no ta sinti gorgeous, E mundu ta bai reflehá bèk na bo presisamente tur e kosnan ku bo ta sinti. No mèder kon hopi make-up bo pone, no mèder kon hopi bo hasi bo kabei, no mèder kon hopi bo kambia bo style, it doesn't matter, pasobra e mundu ta react on energy, e ta e ta reflect bo energy. So tur kos ku bo ta reflehá ta lokual ku ta proyektá bèk na bo. So, No maske kiko bo hasi den mundu eksterno, nada di esei no ta importante si di paden e interno no ta sòlid. Dus, esei mi djis keda kompartí ku bosnan, mi ta wak bosnan den e siguiente. Bai!